Sehlaw tuzing hi a hleite in tilim Operation Four le CDF-a kha kan rianṭuannak te kha zapi sin ah hin fianter ka duhmi si. I zeitluk dah tilim Operation Four dirkamhnak ding ca in CDF-a kha nih kan ṭuan ti kha i mizapi nih nan kan theihpi nakhnga ding ca te kha chimta ka duh i Na hi kong ka chim lai tikah khin khi phu dang siseh ti ci midang siseh thlaknak tel loin kanmah sidefa kha nih kan tuah khawhmi te khi langhter ka, ka timhmi kha si. Hi cu ruangah kha ruangah e ti le ci tin kha ti ne cu chambau ruangah e ti kong kha hika hin keimah nih khan chim kaa timhmi kha si lo. Sidefa kha nih zeidah kan tuah khawh timi te khi langhter ka duhmi a si ti kha nan ka theihpiak cia nak hnga ding caah hin uh, sawm kan duhmi hna si i kan bia a sau tuk nak hnga lo ding caah khan uh, okay, tilim operation for dirkap nak ding caah si depa kha kan tuah khawh mi kong te kha ka hun chim chol ta ko lai i a hnu ah hal mi tete theih chap duh mi a um sual a si le eh, kan ti khawh tok kha kan van i fianter te lai te I tilim operation four hi July kul le hnih in kan thok ti kha uh, ka CDF Thantlang lei zong nih khan an ti mi si i i tilim operation four uh, ah hin kan ni CDF kha hi rian pathum khinh kan si i a pakhatnak tu Thantlang a ralkap kan i thlah I Thantlang ralkap kan i thlah lio hin Matupi lei zong hin kan kir dih rih lo i tam ngaite kan tang rih i Thantlang lei kan i thlah thiam i cunin Hakha le Thantlang kar lampi hmailei a hnu ah hin cun lampi lampi khamnak tiah ka ti lai te i lampi kham ding kha kanmah ṭuanvo si cun Hakha khua chungah ral hnahnawh hi kanmah ṭuanvo si ṭhan rih cu pathum cu ṭuanvo khinh kan si i I cu pathum rian kan ṭuannak ahhin atu ka chim dingmi ahhin Thantlang i ralkap kan i thlah i khika Thantlang lei ah uh, Chinland Council uh, Chinland cozah ralkap min in khika Thantlang lei operation kong khi ka chim hnik lo kei cu pakhat man mah kong tu ka cu ti i kanmah CDF kha nih lampi kan khamnak siseh cun hakho chung kan cawlcanghnak siseh mah kong te kha tuzing cu ka chim dingmi ka si I cu i Thantlang le Hakha karlampi kan khamnak siseh cun Hakha khuachung i kan cawlcanghnak ah hin siseh tilim operation for dirkamhnak ah hin July ni hleihnih in kannih cu kan i thok cang. Cucaah cun July ni hleihnih in November ni kua nizan ti ni tiang kar kan cawlcanghnak kha tu hi ka langhter dingmi si. Mah chungah hin kahdohnak hi voi sawm thum reng lo i kan tuah i kahdohnak hi maw i mah chungah cun khi zeitluk in dah hmual ngeiin kan ṭuan khawh ti ah hin thil paruk te a tawinak kan ka langhter hmasa lai a dik thliar kha i ka van chim ṭhan te lai a pakhatnak ah cun MI-17 helicopter khi pakhat atomic engine kan hrawh khawh kan kah i kan khen i te i kan hrawh khawh i cucaah cun tu hi helicopter kap kan si ve cang ti te zong kha a pakhatnak a pahnihnak ah ral kan thahmi ralhrang kan thahmi hi ruak kan confirm bak mi sawmnga le pathum a si an thi theo lai ti bantuk hrawnghrang in kan chimmi si lo mai cu a ruak kan confirm bak mi mu kan confirm nak lam hi lam thum hrawnghrang te um na ten ma chu chu chim ok a tha deuh thlu lo i pakhat chim ok a tha mi chu kan mit pak in a hmu mi makakha asi i a dangdang in kan confirm mi zong um i som nga le pathum bak ralhrang thazang i kan cha kan tha kho hna cun anung in kan tlaih mi hi minung paruk an si i an nung in paruk kan tlaih. Cun kan hliamhmi hi hliamfa kan kan hliamhmi hna hi confirm bakmi pahleili an si i kan hliamhmi hna fak ngai a dikthliar zong a tanglei ka chim ṭhan te lai te. Cun July hleihnih na tu November ni kua tiangah khan ralhrang CDM a rak lutmi hi pahlei sarih an si i palek pahlei thum le ralkap pali an si. I cucaah cun ralhrang thazaang a minung in Tilim Operation for dirkamhnak ah hin July hleihnih November ni kua kar ah ralhrang thazaang kan chahmi hi i sawm sarih le paruk a si sawm sarih le paruk i kan thahmi sawmnga pathum a nung in kan tlaihmi paruk CDM a lutmi pahlei sarih an si sawm sarih le paruk an si cucu atu lio ralhrang an thazaang in zoh siah khan cun ke Battalion pahnih tluk hrawng an si i Combat Army in kan chim si cun hi battalion pahnih tluk non hrawng an si. Cun hriam ralhrang hriam bak hriamnam bak kan kut cungah a phan kan lak khawhmi hi zun sawm li le zun thung a si i cun CDM pawl nih an rak i chuahpimi hriam hi zun kua a si. A dihlak ah zun sawm nga le zun hnih A si. Mah chungah cun SICTM comment du aa tel. Cunin MA15 nga cimmi kan timi aa tel. Cun M79 40mm longcha ka mu kahnak kha aa tel chih. I zun sawm nga le zun hnih mahi hi ralhrang hriam kanmah kut cungah July ni hleihnin July, um, November ni kuamu tilim operation for dir kap nak chung i kan cawlcang nak long long in ma zat cu ralhrang hriam kan lak mi si ti zong kha pali nak ah chim ka duh A panga nak ah cun ke ral nih Thantlang le an an nam khawh nak hnga lo mu ralbawm an i minung in an i pek khawh nak hnga lo ding ca hin Thantlang le Hakha kar lampi kan kham ah hin ni sawm riat le ni hnih chung hi kan kham khawh e, ke ral an i bawm kho lo ima kong zong cu tlawmpal te ka chim te lai e uh, October ni hleithum lawng ah khan Thantlang lei Awtu Tlang lei ke lungkhar leng kan nam khawh ka si. Mah hlan chung poh kan kham khawh. I cun a paruknak ah hin Thantlang ah hin ke kan rakap minung panga nih nunnak an pek. I cun minung kul le kua kan i khong. Cun Keivang zon le Kiam Tlang ah hin pahra kan i khong ve. I cun kan sungh mi tete hi tampi an um ve. Kan rawn ti bantuk te hna te, cun zengkuan le dangdang kha cu thil tampi an si kan dih kan heumi. I tilim operation 4 hi za za bak an si te pha kha nih kan dir kam. I tilim operation hi 1 2 3 in 4 tiang ah hin kan rak i telpa lengmang i tam deuh hi cu ti. A ruang cu Thantlang lak hi khi Hakha zatceu lak tluk nawn a si tiah kan pom kan nih cucah cun Thantlang khuapi lak ṭhannak ding tilim operation 4 hi kan nih cu za a za kan dirkamh ti te zong kha van chim ka duh i mah cun kan nih hi tilim operation 4 caah budget kan kawl lo tlang kan au lo rung operation ca te kha kan au mi si E cunin tilim operation for budget chung hin khi zan riah bu ti ma si ma cu cun tinghlei nga te hi an rak kan pek bal ve thantlang lam nan kham nak ah eh, tilim operation for dir kam nak a si tiah cu lo po po kan ni tilim operation for hin kan hu mi eh, adang tangkain bom nak a um lo kan fan kan call phone lo asina te in khi za a za kan ngei chia si se kan tha jang si se ti i kan hman i kan dirkamh ti te tu kha i van thian ding ah atu hrawng ah hin CDF ah khan i lam an kham khawh lo ca ralhrang Thantlang an lut ti bantuk bia tete zong kha umi khakhat cu pumpak hmuhnak an si ko vale awk zong kha si lem lo na te in a thei thiam lo kan tam pa ca theih thiam nak hnga ding ca ma te kha van chim ta ka duh mi si i kan ni hi July ni hlei hnin Thantlang lei kal siseh Thantlang lei ah hin ralkap kan i thlahmi an i thawh cang. Cun lampi kham zong hi cu ahcun kan i thawh cang. July ni hlei ruk ah hin Kevang zone um ralhrang anung pahnih in kan tlaih hna. Anmah sin in information tampi zong kan ngah i ti. Cun July ni hlei kua in kan i thawh i July ni kul ni zarhteni zanlei ah hin thongtla chuahmi sung kan tuah lai tiah kan i tim. Ka hin ralbawi pawl meeting kan thu i mu July hlei kua chun hlei hniah meeting kan thu. Rakap kan i au kan kal. I zing ah hmunhma lak hi zanlei kah ding kan ti. Asinain thongtla pawl an mah ten ruah lo pin an rak chuak. an rak chuah tikah khan khi anmah ca security kha kan lak colh anmah a dawitu hna he chun ni tlak kha kan i bawh kan i kap pah anmah zong nih khan mipi lak zongah hriamhnan rak thlak pah i cun thong an chuah hin khi palek pathum an thi i cun thongtlan chuah ruangah hin palek pahlei thum hi thong an tlai nihin tiang ah hin paruk an tang rih sakhan hmu pa le bu le pathum le dang pahnih ne thing pawl le vei khi cu minung thazaang an i zawh lo cah khan an chuah hna ai ti i cu cun thongtla pawl umkal thutdirnak le eidin vialte kha kan tlang tlak hna i hriam zong zun kul le zun thum an rak chuahpi tha ten kan thanh mi ka si an ma zohkhennak le laksawng peknak le veitete hin kawlram tangka sing zali le sawm nga hrong hrang kan di cun Thongtla chungkhar an himnak hnga ding ca hin statement chuah tel in Sydefakha nih thil pathum kan tuahpiakmi hna a um i a dang pahnih hi cu ram a ṭhat tik lawng ah chim awk a ṭha i e, pakhat tu cu statement kan chuah Sydefakha nih kan chuah kan chanh hna tiah kan ti natin anmah lila nih an phuan dih cang caah mat cu ka chim bia si a tak cun mah hi chim ding si rih lo nain anmah thongtla pawl lila nih kanmah tein kan chuak an ti caah khan ka chim ka chim bia si a taktak cun anmah ca ṭihnung an chungkhar ca ṭihnun ca CDF-a kha nih kan chuah hna tiah kan ti hna nak kha si i anmah nih an i phuan dih cang ko caah khan mah kha cu open in ka chim bia si a dang pahnih kan tuahmi tu hi cu a hnu tu ah chim lawngah khin chim awk a ṭhami an si cucu E, cu tikah cun mah nih khan ralhrang kha Thantlang lei an an, an focus mi vialte kha tampi na hnawh ve ti zong kha van chim chih ka duh mi si. July ni kul ah hin lampi kan kham nak hi an rak kan nam a hmunhma bit ti kan hmun thum in an ra e e sau kan kham kho ve hna lo defense kan tuah kho lo na te in a rak ra mi hi pahnih hmun ril bak in kan thah hna confirm bak mu kan mit a hmuh bak mi cun a chunglei in kan theihmi cun July kul le hnih ah hin lampi kan khamnak cu an rak kan nam ṭhan e, hmun ril in paruk kan thah hna e, cun landmine kan hmanmi anmah landmine lila kha kan lak ah kan hmanh ve e, ma cucu an i lamh i an kedan zong ha choi dih ve a thi zong aa ke a rak tle dih i pakhat hi cu a ke a bul i a dang belte hi zeitluk an si cu kan thei kho lo. I an kan nam tik hmunhma bit tik in hnu ah cikhat kan tolh ta. Cu kar ah cun tica lei ah hin eidin zengkuan phor motor pahnih a lan kho. I zing dei hlan ah an kir ṭhan. A thaizing ah kanmah tu nih lampi kha kan va lak ṭhan. Kan va um ṭhan. July kul le thum ah in sianghleiruun lei a kalmi davalkhep motor kan kah i ral pahnih motor chungah kan kan thah khawh ṭhan. July kul le nga hin Kayan Mita zung um palek kan kah hna i fak in kan ti kho deuh hna lo. July kul le riat eidin zengkuan phor motor bom kan puah khawh i a ngan deuhmi pakhat i eh, kan puah i anih hi bawi pawl deuh zong an i cit mi si i pangan thi pakhat thi atai akiak atai akiak ki uh, mahi July kul le riat hi otu tlang lak ni ka si atai kia kan hin tiang he dam kho ri lo cun August ninga khu si lo bo kan ti mi atui luat le yi chau tain ti mi khi hriam ngan an chia nak hi drone in bomb voi ni kan kan va thlak na August ni kwa lampi kan kham nak kha an kan nam than i Chikhat te hnu ah kan tolh ta ṭhan a ruang cu hmunthum nan ra a bi tuk ki an firepower kha tam tikah khan kan nih kan defense kho deuh lo. Cu kar ah cun eidin zengkuan phor motor pathum an lan ṭhan, dei lei ah an kir ṭhan. I a thaizing ah cun kanmah tu lampi pawng khan kan um ṭhan ṭhiamṭhiam. I cun August ni sarih ni hra hin Wei 12 in Rungtlang ah hriam le zengkuan ti bantuk tom sawm li le tom riat a rak thlak. August ni hra lampi kan khamnak ahhin farkung kan hau i paruk mah ahcun a hnu bik ahhin bong kan hmanh. An check lengmang an man sayapa nih i a hmu lo lengmang i a donghnak te kan hmanhmi zong kha a hmu lo sual i farkung kha an cawi an thial lio bak ah a puah hna i man sayapa bak a thi. Cun ralkap pakhat zong a thi i cun a dang pathum an i khong. ṭam ah khunkhu in bu hmupa zong a mittlang ah ṭhuat i ti bantuk pawl kha an si i an i khawng fak ngai in i nichocho taim hmupa zong lamthlang a ril len an ti ani hi fa kana khong lo van ṭha august le hnih zan ah uaithuap thlakmi tom som li le tom riat cu thantlang lei ah kalpi an i tim ti kha kan theih i cu tikah zingka ah khan keivang zuan kha si ani he kan va laknak kha si i cuka cun ral hi pahhlei khat kan thah i paruk an i khong i hriam zun hlei khat kan lak kanmah le in minung pali kan i khong kei wang zawn cu kanmah um awk a ṭhat lo caah khan khi hnu kan tolh ta ṭhan anmah tu an um ṭhan i mah cu kei wang zawn kan van lak nak nih hin ke ralhrang kha thantlang le an focus mi kha tampi caan sau lak te ni kul le ni nga chung bak hima ni khan delay tuah hna delay tuah hna August kul le hnih ah Thantlang lei kan va tlawng i thil sining kan va zoh ve. Cun thazaang peknak zong kan ngei. Kan tuah khawhmi tete zong kha uh, fianternak kan va ngeih hna. Thazaang tumtlang deuh in Hakha lei asiloah lampi thianh ṭi ding zong kha saduh kan that natin kan tlam a tling kho deuh lo. I cuticun kan i timluk lak karah khan September ni nga ah lampi kan khamnak hmun kha an kan nam ṭhan. Ya hmun a bit tik kanmah defense kan tuah khawh lo ca khan hnua kan tolh i mah cucu anmah kha khaka khan an um beh. An um beh i atu i ke chotai nin te khu si lo bo in tiam tlang in ke wang zuan in ti mit in cun nonthlawk bo kan ti cun umpupuangnak kan ti cun tica lei ah khin khiti khin an kulh i hmun thum hrawng ah hmun li hrawng ah an um siterin awtu tlang aa peh dih cang lampi ah khamnak ding hmunhma kan ngeih ti lo caah khan mah zong kha thantlang lei zong kha ṭha tein report kan pek hna khah anmah nih hmunhman kan chuh dih cang lam a ong i cucaah cun awtu tlang lei siseh lungkhar lei siseh nam an i tim kho cang i ti kha ṭha tein ralrin peknak le report peknak zong kan ngei kan kham ṭhan lai ti zong kha kan ti hna September ni hleithum ah hin Thantlang lam i kan luh khawh ti rih lo caah khan i khuachung tu ah kahdohnak tuah ko si kan ti i i mipi ca temtuar lo ding ralhrang ca a fak tungmi hna hnok tungmi ti bantuk pawl i kan ruah i cu ahcun suhpawng zung in hlut ro zung tiang khe hmun ruk kha jing he zan he fak ngai ting kan ka i cuka cun ralkuan in mipi pakhat nunnak aliam i kanmah kan hnulei si ral nih hiti an rak kan kahnak lei kan hnulei ah khin a si i i cucaah cun ralhrang kuan bak tein mah khakha an nunnak a liammi si chungkhar an ngaihchiatnak zong kan tuarpi hna i i cuticun khawchung kha biatak tein an thin kha a phang ṭhan ralhrang pawl i security kha biatak tein an van i ruat ṭhan i uh, cucaah cun tiṭai a ummi rungtlang in biuha hmu pa zong hi September ni kul le ni khat ah ramtang in a kir thantlang lampi a zul ngam lo ti si ramtang in a kir i September hlei ruk hlei sari hlei riat ah hin kan drone ngan mi nih thantlang ah Lai Villa le NLD zung ah bom ngan mi kha voihra a va thlak khawh i Gemma lakah mu a va thlak khawh. September ni kul ah hin MI17 helicopter nih Tanmah phunphun hi uico Taimah Tanmah phunphun uico kul le sarih rongtlang ah a rak chiah hna. I September kul le nga ah hin tita lei eidin zengkuam phormto bom kan puah i motor ngan pakhat a rawk rih. September kul le rut ah khuang thlak phungki in kan kai palek pahnih an thi. October ni khat hin Kawlram palek ni ah palek len kan kah i khon hliamnak fak an kan pe kho hna lo deuh in. Cun October 7 ah hin Waitrot nih Rungtlang ah hin hriam mizen kuan tom som ruk som sarik kal a rak thlak ṭhan. Mah vialte kha Thantlang lei nam ṭhan nak ding caan se. October ni riat ni kuan ni hra ah hin MI17 helicopter nih ralhrang chuak thar pawl mu anmah nih cun pa sa an ti pi tu sit sawm sarih le pakhat bak rung tlang a rak thlak ṭhan. Tuan i a thlak ṭhan mi he khan za le pariat bak an si cang. October ni kua hin i MI17 helicopter kan ka i kan du in kan kheng kho deuh lo. I October ni hra hin MI17 helicopter cu kan ka ṭhan i kan khen kan khen hi ṭha tein kan theih. i cucu a rawk marawk lo hi kan thei kho lo asinatein November ni thum ah ralkap pali CDM a rak tuahmi nih khan an chimmi cu Kale hin October ni hrani hi rak kai ding kan si sinatein kha thopu lei yin kha a rawh ca a tomei engine a rawh caah i kan rak kai kho lo i October ni hlei khat ah kan rak kai i rungtlang hi October hlei khat ah kan phan tiah i a ti i khoika dah rawh zei ruang ah rawh kan ti cun hakha lei a ratnak ah i meithal kuan nih a khen i a rawk tiah a kan ti i ti si cu ca cun kanmah kan rak kah mi ka si i kan i lawm ngai ve uico kan i thah i lawmhnak zong kan tuah i kale ah hin MI17 hi transport tuahtu hi pahnih a um pakhat cu kan hrawh khawh tu tiang han remh kho rih lo tiah i an kan ti i mah zong cu uh, mual ngei tein kan tuan khawhnak ti October ni hra ni ah hin khothar lon ah motor nih ralhrang som li song a chiah hnai ram tang in ke in ti ta le ah thantlang le nam bom ah kal ding an si ti kha thong kan theih mi se ma cu cun lungkhar le in nam lai ti zong kha thong kan theih i thatten ralrin nak zong kan pek hnai cuti cun October ni hlei thum ah hin lungkhar lei kha ral nih i an nam an nam chawt i cun a thaizing october hleili ah hin si tari tanglei zong kha an nam than i cun ika lei ah hin october ni hlei ruka chobuk ke kha kan ka cun october hlei riat zan ah khuachung a chok mi ralhrang motor kan ka ai pahnih an i hliam E, cun uh, Hakha khuachung zong kha kanmah zong nih curfew kan chuah ve. Zanlei zanlei paruk in zinglei paruk kar mipi chok hlah u kan ti. A ruang cu ralhrang an i chok tawn i makha hi kan kan bawh hna kah kan duh ca a si. Makha kha hleiriat zan zong kan kah. Ya tu zong hi kan bawh ko hna. i mahte zong kha vei ah mizapi rak i ralring u zan paruk in zinglei paruk karlak chi chok hla u ti te kha mu cun october hlei sari hlei kua kul ah hin mi7 chin chem ni hin palek kul le ruk le zengkuan rungtlang ah rak chiah than october hlei ruka ralhrang ni si tari he otu tlang he an kan chu october kul le lia hin ralhrang pawl laipong lung an phan ti kha nan theih cio mi kha si i October kul le riat ah hin uh, cuti Thantlang le phak ah cun hika le fak ding kan cawlcang than hau kan ti CNA he kan i fon i kiam tlang kha kan lu hno i kan lak than i ral pahra kan tha a hmun ah anung in pali kan tlaih pakhat te long he aluat azam kho chu a cun hriam zun kuwa kan lak I kanmah hi minung pahlei thum kan i khong ve. Pakhat nunnak a liam CNA in kan rakak ti. I mah pawl zong hi online an kai lengmang ca khan hi kan fianternak ah ka chim lolo bia kha si. I kan rakap i a khongmi nunnak liammi upat pek pa in te. I cuticun kiamtlang kan lak ni ah khan Hakha lei in ralbawm an ra i chun ni tlak an kan tuai ni kanmah zong kan i khong pa a phun phun khan khan si kan kan buai zei kan tuah kho lo a zan ah kiamtlang han kan nam lai ti kha kan theih ko i defense tha tein kan kan tuah i asinatein kan zengkuan nih a zawh lo caah khan october kul le kua zing ah khan an rak kan nam tikah khan nu kan tolh than nu kan tolh than i mah i kan i ka october kul le kua zing kan i ka ah hin nit chau chau in atu i rungtlang a thain tat hi mu nit chau chau hin minung panga i an thi ti kha si i minung panga kan thah chap hna i cun october kul le riat ṭhiamṭhiam kiam tlang kan lak ni khan khuathar zongah ralhrang double cap kha kan kah i fak in an i khong lo an van ṭha october kul le kua ni ṭhiamṭhiam ah khan kiam tlang an kan nam lio kha si i mah khan ke Khuachunglei zong a dangdang zong kan cawlcanghnak kan ngei. October ni, thum, ni sawmthum hain Khayan palek kan kah ṭhan. October sawmthum khat hain Kiam Tlang lei eidin zengkuan petu motor kan kah i driver pa kut ah khawng. I atu tiang he kha bantuk an kal ngam ti lo. Mah ni ṭhiamṭhiam ah adang pakhat zong Sinai pa in kan kah i a ki kiak. I November ni khat ah Kiam Tlang ummi zong pakhat kan kan kan thiar khawh ṭhan. I cucaah cun atu i tilim operation for dirkamhnak ding ca kan cawlcanghnak kha hika lei kanmah cawlcanghnak lawnglawng ka langhtermi si i a thantlang ralkap kan kahnak kong kha ka langhter mi si lo. Khaka khan biatak tein Chinland cozah ralkap he khika khin comment pakhat in biatak tein kan cawl ṭhiamṭhiam. Hika lei kan cawlcanghnak kha khat tluk khan hmual ngei in kan ṭuan khawh I cucu Pathian nih kan umpi mizapi nih nan kan dirkamhnak ruangah khan a si i nan dihlak te cungah kan i lawm. I atu ka chimmi ah khan i porhlawtnak zong ka chimmi a si lo i kan tuah khawhmi te kha nanmah le Pathian thawngin kan tuah khawhmi te kha i mizapi nih kan i fian khawh nakhnga ding caah ka vun langhter duhmi Asi, cu vial cu ka vun chim khawh tawk si ta rih seh law ti. I nan dihlak te cungah lunglawmhnak tampi kan ngei, kan dirkamh rih u. I ngol loin hi ral hi kan tuk lai caan rau lo tiah i kan ṭanṭi ko si ahcun ralpi teinak zong kan phan lai, kan ram miphun a luat lai ti kha i kan ruahchannak le kan i pekhnawh chan a si ti tein ka bia ka dongter cu vial siseh lunglawmhnak tampi ka ngei.